Карап чыгуны дәвам итәбез. Бүген инде безнең икенче дәрес. Э, кабатлау йөзеннән инде шөкер итү Аллаһ субханаху ва тәгаләгә карата ничек була, нәрсәгә нигезләнә, бер яңадан э, искә төшереп алыйк. Әйткән идек инде шөкер итүнең э, чыгу То есть нәрсә белән чагылдырыла, нәрсәдә күзәтелә дип инде тел белән һәм бу иң еш дип әйтәбез инде. Ягъни адәм баласы Аллаһка шөкер дип әйтә. Альхамдулилла, әйбәт яшибез дип әйтә. Сүз белән э, шөкер итү бар. Һәм э, телнең шөкер итү булган бер ягы булган сымак, нәкъ шулай телнең көферлеге дә бар. Ягъни шөкер итмәү, мәсәлән, зарлануы, Ягъни адәм баласы әгәр Аллаһ Тәгалә биргәненә риза булмыйча һаман да зарланып йөрсә, яисә Аллаһ Тәгалә биргәнен Аллаһ Тәгалә тарафыннан танымыйча мин булдырдым, минлек уянып тәкәбберлек күрсәтсә, ул вакытта инде менә шушы телнең шөкере түгел, бәлни көферлеге барлыкка килеп чыга. Һәм шулай кайттык инде э, тән әгъзалары белән. Һәм тән әгъзалары белән инде, мисал өчен, ул да инде Аллаһу субханах ва таалагә буйсынуы, Аллаһ субханах ва таалагә гамәл гыйбадәттә булуы, үзене Аллаһның колы дип, бәндә дип танытуы. Менә шушы тән әгъзаларында Рамазан уразасы килеп җитсә, Аллаһ Тәгаләнең фаразын, уразасын тоту, биш вакыт намаз дип әйткәндә, намаз вакыты керде икән, намазны вакытында башкару һәм башкалар. Һәм аның турында да беләбез. Һәм шушы өченче булган чыганак дип әйтәбез, яисә төп йорты, урыны булган инде йөрәк.

Яни галәмләрнең Раббысы булган Аллаһка хәмид булсын дип, мактау булсын дип. Яни Аллаһ Тәгаләне мактыйбыз шул сүз белән. Һәм ул бик бөек нәрсә. Әле хәмид сәнә нәрсә икәне бер соңрак бер карап чыгабыз. Ләкин шушы сүзгә менә бер кайтсаң шушы җөмләгә имә Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләне мактыйсың, Аллаһ Тәгалә безне үзебезне өйрәтте, ничек аны дөрес итеп мактарга, олыгларга. Бөек Раббыбызны ничек танырга? Һәм шунда галәмләрнең Раббысы дигән сүзне йөрәк белән дөрес итеп аңлап бетерәбезме, юкмы? Ягъни Раббыбыз дип Аллаһ Тәгалә дип әйткән вакытта Раббыбыз Аллаһ Тәгалә ар-Рабб, ягъни тәрбияче, ризыкландыручы, хәятның, ягъни тормышның һәм шулай ук вафатның хуҗасы булган, барлык нәрсәнең дә хуҗасы булган Аллаһ Субханаху ва Тәгалә тарафыннан бар нәрсә дип тануым, менә шушы йөрәкнең иң зур шөкер итүе монда чагылдырыла. Һәм әйткәнлек, Ибраһим сүрәсендә шөкер турында, мәсәлән, бер аятыбыз бар. Һәм ул вәгъдәсе Аллаһ Субханаху ва Тәгаләнең, әгәр адәм баласы Шөкер итсә, бу Аллаһ Тәгалә тарафыннан безгә инде аерым рәвештә хәбәр бирүе. Ләкин нинди рәвештә карасаң, менә аят, бер аятны алсак, үзе бер аерым дәрес, ләкин кыскача. Менә аятларда һәрбер аят дип әйтик инде, әйме? Аллаһ Тәгалә тарафыннан э, берәр нәрсә хакында хәбәрдер. Яни Аллаһ Тәгалә тарафыннан безгә берәр нәрсә танытуы, белдерүе, хәбәр итүе.

Аятнын дәвамын әйтмәдек узган дәрестә. Ләкин көферлек кылсагыз, ягъни шөкернен капма-каршысы, шөкер итмәсәгез, то есть если вы будете неблагодарными, ягъни көферлек, шуны әйтик, имансыз имансыз булу гына түгел, бәлки тел мәгънәсе инде шөкер итмәү. Ә шөкер итмәсәгез ди, белегез, минем газабым бик каты дип Аллаһ Тәгалә безгә хәбәр итә. Һәм Шулай ук Нахл сүрәсе 114 аятларны һәм башка аятлар байтак кына күп. Ягъни шөкер сүзе Коран Кәримдә э, бер генә берничә генә аятларда килмәгән. Һәм әйтик, мисалга башка бер төрле сүзләр белән, ягъни мәгънәләр белән чагыштырмача унышар мәртәбә килгән, яисә мәсәлән, егермешәр мәртәбә килгән генә түгел, артыгы белән бая гына күп килгән. Ягъни пәйгамбәрләрнең тарихында Аллаһ Тәгалә пәйгамбәрләрне зикер итәргә, алар шөкер итүче бәндәләр дип әйтеп китә. Анда менә теге таравихларда укыйбыз бит әле. Сәламун дип. Теге менә шушы пәйгамбәрләр тарихлары дип зикер ителә дә, һәм күп бая гына пәйгамбәрләрне Аллаһ Тәгалә нәрсә шөкер итүче пәйгамбәрләрне зикер итә. Мисал өчен Ибраһим алейхиссәламны да Шулай шөкер итүче пәйгамбәр дип Аллаһ Тәгалә зикер итә. Һәм башка мәгънәләр белән бәйле. Һәм әйтеп киттек, шөкер итү биш нәрсәдән тора. Һәм шөкер итү инде иң беренче менә йөрәгем белән, йөрәгем белән Аллаһ Тәгалә тарафыннан шушы бирелгән нәрсә Аллаһ Тәгалә тарафыннан һәм Аллаһ Тәгалә нигъмәте дип тануы. Икенчесе Аллаһ Субханах ва Тәгалә әгәр танысаң, мөхәббәтен уяначак. Ягъни Бирүчесе бөтенесе Аллаһ Тәгалә. Безнең бер хәдис бар, имән тәһәдәү тәхаббу дигән. Бер-берегезгә бүләкләр бирегез, бер-берегезне нәрсә? Яратырсыз ди. Ягъни безгә бер кеше берәр яхшылык эшләсә, безгә безнең анарга карата нинди теге, әйтик, теге җылылык күңелдә уяна. Ә монда бөтен нигъмәтләрнең хуҗасы булган Аллаһ Тәгалә күпме сәя биргән, имән. Әлбәттә, мөхәббәт дигән нәрсә уяна һәм мөхәббәт Аллаһ Субханаһу ва Тааля карата ярату һәм мөхәббәт дигән аерым бер гамәл гыйбадәт карала һәм аерым бер дәресләрдә өйрәнелә. Һәм өченчесе тел белән инде Аллаһ Тааляны мактау, Аллаһ Субханаһу ва Тааляны мактау. Инде дүртенчесе дик Аллаһ Субханаһу ва Тааляга буйсыну, Ягъни буйсынуың, менә шушы гамәл-гыйбадәттә булуың, Аллаһ Тәгаләгә шөкер итүнең бер өлеше. Һәм бишенчесе инде, әйттек, Аллаһ Тәгалә яратмаган, хәрам булган, ярамаган нәрсәләрдә Аллаһ Тәгалә биргәнен кулланмаска. Ягъни Аллаһ Тәгалә сиңа сәламәтлеген бирә, Аллаһ Тәгалә сиңа җаен бирә, Аллаһ Тәгалә зирәклеген бирә, Аллаһ Тәгалә сиңа нәрсә генә бирмәгән, адәм баласы бөтенесен шушы рәхәтләнеп куллана, ләкин кызганычка каршы, Аллаһ Тәгалә риза була торган юлларда гына түгел, бәлки харамларга да, гөнаһларга да чума. Һәм әйтелеп кителде, шөкер итү һәм сабыр итү дигән ике зур гамәл гыйбадәт бер-берсенә бик каты бәйле. Менә аларны бәйләнеше галимнәр әйтмешли, менә иманны кайсы бер яктан Караган чакта, янь төрле яклан карарга була. Иманны ике өлешкә бүлсәң дә, ике өлеше берсе, бер өлеше шөкер итү булачак, бер өлеше сабыр итү булачак. Бу инде кайсы күзлегеннән караган чакта, әгәр син менә шушы үзең тормышында, янь үзең хаят тормышында, яшәгән дәвердә, үзең менә шушы тәкъдирендә килеп чыга торган Анда вакыйгалар, событиялар, мәсьәләләр, тегесе, монысы килеп чыккандаймы? Я син шөкер итә торган хәлдә, я син сабыр итә торган хәлдә. Мусульман кешенең башка халәте, яисә мәсәлән, башка бер төрле вазифа юк диярлек була. Бу пәйгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламның хадисе белән килә, аны турында әйттек. Ягъни рәхәт чагында, ягъни унай Менә шушы муллык чагында Аллаһ Тәгаләгә шөкер ит. Инде авырлык килгән чагында, яисә мәсәлән, сыналган сынаулар килгән чакта инде син сабыр ит. Һәм алар бер-берсенә кереп китәләр икән. Менә шөкер итү сабырсыз, сабыр итмичә дә сабыр итмичә генә булдыра алмасын шөкер итүне. Шәм шөкер ит һәм сабырлыкта шулай шөкер эчендә шөкерне үз эченә ала. Ничек? Карагыз. Әгәр без әйттек икән, менә хакыйкый шөкер итү сабыр ит, сабыр итмичә генә булдыра алмыйсын. Нишләп? Чөнки шөкернең бер өлеше, дидек, биш өлештән әгәр торса шөкер итү име? Бер өлеше Аллаһ субханах ва тааля риза була торган юлларда гына, Аллаһ тааля кушкан гына нәрсәләрдә нигъмәтен куллану. Ягъни гөнаһ дигән әйбердән тыелыр өчен, харамга кереп китмәс өчен сиңа сабырлык кирәк. Һәм менә шушы сабырлык белән син менә шушы шөкернең югары дәрәҗәсенә менәсен. Ә инде сабырлык эчендә ничек шөкер итү булуы мөмкин? Ничек кирип китә соң? Инде сабырлык, менә шушы авырлыклар килгәндә, сынаулар килгәндә, без искә төшерергә тиешбез хәдисләрне, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям хәдисләре иң зур сынауларга инде пәйгамбәрләр дучар булганнары. Анарга ияргән һәм зур камил иманлы булган бәндәләргә, ягъни Аллаһ Тәгалә сыната, сине чистартыр өчен, синең гөнаһларын юатыр өчен. Менә шушы сынаулар аша нидер сиңа бер яхшылык һәм хәерлелек килер өчен. Инде ахыры чиктә, ахыры чиктә Адәм баласы әгәр шөкер итсә, муллык чагында һәм сабыр итсә, сыналган чагында, Менә шушы анын тулы иман. Хәм шушы тулы иманнын да бер мәгънәсе, бер, әйтик мәсәлән, кәлимәсе бар, ул да булса тәкъвалык. Чөнки тәкъвалык без нәрсә дип әйтәбез? Аллаһ Субханаху ва Тәгаләдән куркып, Аллаһ Тәгаләнең әмерләрен үтәү, Аллаһ Субханаху ва Тәгаләдән Куркып, аның җәзасыннан дип, хәрамлардан, тыелган нәрсәләрдән теге калдыру һәм тыелу. Менә шуның белән син инде камиллеккә, ягъни үзенең иманы камиллегенә җитәсен. Кайбер вакыт сабырсызлыгыбыз да китә, кайбер вакыт шөкер итмәвебез дә китә. Ләкин һәрбер нәрсәнең җәзасы бар. Һәрбер әйбернең җәзасы бар. Ничек? Ягъни, әгәр син вакытында Аллаһ Тәгалә биргән нигъмәтләрен шөкер итмәсәң, нишләр нигъмәтләрең? Качар ди. Аллаһ Субхану Тәгалә нигъмәтләре качар ди. Бу бер мәсьәлә. Ягъни бер мәсьәлә. Әгәр син шушы э, Аллаһ Субхану Тәгалә биргән муллыгын, рәхәтен, шушы нигъмәтләрен дәвамлы булуын телисең икән, шөкер ит, шуның белән син аларны бәйләп каласың. Галимнәр әйтмешли, бу теге ат кебек. Менә атны бәйләп калдырсаң, янында торыр. Бәйләп калдырмасаң, качар ди. Менә шу менә шулай итеп Аллаһ Тәгалә нигъмәтләре дә шундый рәвештә дип шөкер итсәң, янында торыр ди. Шөкер итмәсәң, качар китәр. Икенче бер нокта мәсьәлә ул да галимнәрнең сүзләреннән, шулай ук элекке изгеләрнең сүзләреннән муллык, рәхәт Һәм нигъмәт дәвамлы түгел. Яни адәм баласы һаман теге рәхәттә генә, теге рәхәткә генә чумып ятуы мөмкин түгел. Адәм баласы икесе белән дә сынатыла. Яни икесе белән дә сынауга кала, яни авырлыгы белән дә, рәхәте белән дә. Шунара күрә теге муллык килгән чагында, яисә мәсәлән, хәзер без Аллаһка шөкер, бик тыныч, бик рахат теге, бик муллык эчендә яшибез. Бар нәрсә бар. Шөкер ит, ит кына. Ләкин онытма, бу гел шундый дәвамлы булмас бу. Яни бер вакыт әзерлән. Әзерлән нәрсәгә? Яни Аллаһ субхана тәгалә нәрсә белән булса да сынатачак. Бәлки Аерым кешеләрнең үз тормышында, то есть һәрберебезнең аерымча үзенең бер имтиханы бар име, сынавы бар, Аллаһ Тәгалә төрлечә сынат адәм баласын. Һәм кайберсе, бәлки теге кем әйтмешли, җәмгыятьтә, ягъни адәм баласының теге яши торган бер җилектә барсына, мәсәлән, Аллаһ Тәгалә бирергә мөмкин. Менә шул уңаеннан нәрсә дип әйтеп китәбез? Менә ул Аллаһның рәхмәте белән Аллаһ Тәгаләнең Бер хикмәте белән Аллаһ Тәгаләнең бер җәзасы микән, онсын без төгәл әйтә алмыйбыз. Ләкин менә Дагыстан инде хәлдә. Именно Дагыстан халкы бүгенге көндә су басты. Менә бер көн эчендә су басты. Рәхәттә яшәгән үз йорты бар, үз малы бар, хайваннары бар, теге Ашарга, эчәргә дигән сымак инде. Ул без инде ишетеп беләбез, дагестанлар теге КАМАЗларда күп акчалар, ну, әйбәт кенә теге берәр җиргә ярдәм кирәк булса, Дагыстаннан гел кенә шундый зур-зур ярдәмләр анда, байлар күп инде, ну, факир кешесе дә бар, мохтаҗ кешесе дә бар да инде аның. Ләкин бер юлы менә авыллары белән батырды да китте, батырды да китте Аллаһның бер хикмәтеме. Бүгенге көндә теге безнең теге битараф булмаган кардәшләребез теге благотворительный фондлар дип әйтәбез, нәрсә су, суга их мохтаҗлыгы бар, ихтияҗы бар. Ә күз алла дисеңме? Кеше ашарга да сорамыймы? Йортымны да кире восстановлять итегез әле ти, йортымны ясагыз әле, или малларыбызны теге кайтарып шунарга садака җәйбез. Юк, нәрсәгә? Су. Гади генә эчә торган су. Ул теге э, Мүлк сүрәсе ахыргы аятлар искә төшә. Әгәр Аллаһ теләсә нәрсә, менә монда түш чишмәсендә язылган бит ул әйтеме? Әгәр Аллаһ Тәгалә теләсә, һәм шушы менә шушы җинелчә генә сез теге чишмәләрдән ала торган сулар бик эчкә теге бик еракка теге җирне астына кереп китсәләр сез чыгара алмаслык рәвештә калсагыз аллаһтан башка сезгә ул суны кем менә сезгә китереп бирә әйме кем китереп бирә Яни менә бу уйланырга, фикерләргә күп нәрсәләр бар. Шулай булаштыннан теге хәл, әхвәл үзгәреп тора. Һәм э, Коран аятына карасаң, э, бер көн синеке, бер көн синең өстенә килә. Син өстен сине сине бас, бастырып басып китә инде. Әгәр бер көн инде син менә рәхәттә, ни нигмәттә, икенче көн сине полный басып китәләр теге дигән сама, димме? Көнеңдә теге ак көне кара көн дип әйтергә дөрес булса, менә шушындый рәвештә дә адәм баласы сынала бу дөньяда. Һәм менә шушыларны да дөрес итеп кабул итәргә кирәк. Менә муллыкка без бик риза. Шулай бит? Менә бүгенге көндә булган нигә бик риза, бик шөкер ди. Әбиләрдән дә бу сүз ишетелә, урта яшьләрдән, олылардан да э, әйтәп яңадан да теге җитмәүчелек белән нәфес артыннан куучыларга э, диннән ерак булучылар турында сүз әйт бармый. Ләкин Аллаһ Тәгалә бераз нигъмәтләрен күреп теге шөкер итә торган бәндәләрдән бик муллыкта, альхамдулилла. Без монарга бик ризабыз. Ләкин авырлык килсә, Әгәр сынау килсә, һәм ул сынау килсә бер кешегә генә түгел, ә Аллам сакласын теге җәмгыятем өстенә килеп төшә торган нәрсә булса, әйме? Ул вакытта ризасызлык шунда ук барлыкка килә. Һәм ул җәмәгать каян килеп чыга ул иң беренче ризасызлык? Опять йөрәк, йөрәктән башланды, күнелде. Нишләп миңа ул? Нишләп мин соң? Нишләп безнең башыбызга шулай ни килде соң? Без бит аның хәтле бер нәрсә эшләмәдек. Менә бүгенге көндә Дагестан халкы да нәкъ шулай әйтә ала. То есть мусульман, анда мәчет тулы, кеше тулы мәчетләрдә кеше тулы иртәнге намазга хәтта. Ястү намазларга теге безнең белән бик чагыштыра торган нәрсә түгел. То есть күпкә анда, күп ни, дин, дин ирек керде дигән сымак, именно. Элек электән дә шулай булган. Менә ничек аларны башлады. Вот кеше нитәргә мөмкин. Я Раббым, мин намаз укыйм, именно. Я Раббым, мин ураза тоттым, садакасын бирәм, закатын бирәм, намазга йөрим. Барсы да хәләл белән яшим. Ничек мин миңа нишләп шулай булды әле ул? Вот син Үз-үзенә менә шулай ан урына куеп карады. И шуннан менә чамала инде. Яни адәм баласының ризасызлыгы менә мизгел эчендә барлыкка килә күңелдәме? Мизгел эчендә, әйме? Ә анда бит инде ризасызлык түгел, бәлки нәрсә сорала? Сабырлык. Менә сабырлык. Шуның өчен сабыр итү аерым бер гамәл гыйбадәт булгачтан без аны иншалла Яңадан да бер кат карап чыгабыз һәм анда менә шушы теге Аллаһ Тәгаләгә зарланмау мисал өчен, димме? Аллаһ Тәгаләгә теге не раптать дигән русча әйтмеш ди, теге зарланып, теге монсаланып Аллаһ Тәгаләгә э, теге с претензиями теге нитмәскә, күңел бутып калмаска. Ягъни адәм баласы гел муллыкта ясә, рәхәттә генә тормас, бәлки Вакыты вакыты белән, анда тагын бер галимнең бер шундый кызыклы сүзе бар. Вакыты вакыты белән сез теге э, үзегезнең йомшак ята торган караватлардан төшеп има, катрак әйбердә дә йоклагыз ди. Менә әйтеп караса нәрсә өчен? Менә армиядә йомшак матрасларда йоклатмыйлар бит, әйме? Йоклатмыйлар теге. Спартанский условия диләр бит әле теге. Менә теге. Солдат теге авыр шартларга да ияләнсен өчен. Менә монда да бу галим шул ук мисалны китерә. Нинди мәсьәлә? Ягъни гел йомшакта гына йоклап ятсаң, бер көнне кыйммәт бәшли катыда йоклыйсың булса, ул сән бик авырга төшәр ди. Шунырга әйтә теге, гел теге йомшакка гына ияләнеп йөрмәгез ди. Кайбер вакыт үзегезне менә шушы теге әйбергә җин теге гади генә булган әйбергә төшереп куйгыз. Ризык мәсьәләсе булырга мөмкин анда, өй мәсьәләсе дигән сымак, димме? Бәлки мисал итеп китерергә була, Теге үзең менә монда, өең менә шәбиме, менә дигән ялтырап тора, барсы да теге менә шул техникасы, умный дом, вай-фай тегесе менә. Менә берәр авыл йортына кайтып кара, братуган, әйме? Гап-гади. Шунда бер төн чыгып кара син, әйме? Гап-гади. Катрак теге әйбердә йоклап кара, гап-гади. Яни, менә шушылай да булуы мөмкин дигән нәрсә, беренчедән сиңа шөкер итүең артуына бер чагыштырма. Адәм баласына, әйме? Икенчедән, бәлки, иртәгә менә шулай калсак инде, әйе, шулай да яшәү мөмкин һәм зарланмаска дигән сабыр итүенә дигән әйбергә кайта. Һәм шулай иттереп, без Әл-Әнбия сүрәсе 35 аятына килеп җитәбез. Аллаһ субханаху ва тааля әйтте безгәме? Ва наблукум бишшарри вал хайри фитна. Без сезне исә Яманлык белән дә, яхшылык белән дә сынатырбыз, ул сезгә фитнә булыр, ягъни испытание булыр, имтихан булыр. Инде Аллаһ Субханаху ва Тааля безне сыната. Аллаһ Тааля безне сыната. Һәм э, иң кызыгы э, нәрсәдә әле ул? Кызыгы нәрсәдә? Бәлки адәм баласы авырлыкка бер кат теге узганнан соң ияләшә, ягъни авырлыкка, сынауга нигә ияләшә башлый? Теге сабыр итә. Ләкин рәхәткә нәрсә? Нәрсә диләр бездә? Сабыр итә алмый. Менә шул. Аллаһ Тәгалә мәсәлән бу кешегә ну, гап-гади кеше булгандыр, бәлки факир булганды заманында, әйме? Менә резко байып китте. Яисә гади гына кеше булгандыр, резко гына теге зур түрә булып калды. Һәм башкасы. Теге, менә шулай тырып Аллаһ Тәгалә ачып җибәрергә мөмкин. Менә син нишләрсең микән? Шуннан соң инде шулай ишеткәнебез бар бит инде. Бу кеше кем генә иде соң? Кем генә иде? Хәбит бурылып та карамый, танымый да. Сүзен дә әйтми иде. Менә ул теге килеп чыга торган нәрсә. Яни адәм баласы кайбер без теге адәм баласы авырлык белән сынала, сабыр итегез дигән сүзне яхшы беләбез, ишетәбез инебездә. Ләкин адәм баласы теге зур нигъмәтләр белән, зур муллык белән дә сыналырга мөмкин. Бу да сынау икән. Һәм менә шушы сынауга чида, чида аламы, юкмы? Күтәрә аламы, аны юкмы? Әле зур вопрос.

Ни өчен атларны суйды? Әйе, те намаздан кала язды дигән сымагыймы? Нишәп шулай намаз укымыйча ничә ә, атларга теген итеп теге күңел биреш димме? Дөньяга теге бераз күңел күбрәк китте дигәчнән, буларны Бер ни итмичә, уйламыйча, бөтенесен чалды да куйды. Димәк, менә шушы аят инде безгә, теге үзебезгә каршыбызда теге нишсымак диге. Аллаһ Тәгалә авырлыгы белән дә сыната, ансы бер сүзсез һәм бу бик аңлашыла торган ачык нәрсә, ләкин Аллаһ Тәгалә теге бик муллык белән дә, рәхәте белән дә сынау, сынатуы мөмкин һәм бу сынау зуррак булып чыгарга мөмкин. Кешегә карап, Аллаһ Тәгалә үзе белә безнең күнелләребезне. Шуның белән без шөкернен өч баскычы белән, яисә мәсәлән, шөкернен өч дәрәҗәсенә килеп җитәбез. Менә иң беренче әйттек, инде рәхәт чагыбызда Теге Аллаһ Тәгалә менә биреп тора, кем әйтмешли, әйбере килеп тора аның бөтенесе менә. Бу кулында синең җаен бөтенесе бар. Менә аләл махаб, ягъни без ярата торган, сөя торган әйберләргә шөкер итүебез табигый хәл. Әгәр шушы табигый хәлдән, ягъни мусульман кешенең табигый хәле, әйме? Әгәр мусульман кешенең табигый хәлдән дә тагын да түбән хәлгә төшәсең икән, димәк, син инде шушы Аллаһ Тәгалә биргән нигъмәтләрне күферлек кыласың. Димәк, бу күферлек. Инде Аллаһ Тәгаләнең биргәнен танымау килеп чыга инде. Менә бу иң беренче баскыч, ягъни ин әзендә дигәндәй, менә шушы муллык чагында шөкер ит. Бу инде биргәне белән теге ләззәтләнеп, нитеп, хәләл тормыш белән яшибез, шунарга шөкер булсын инде. Хәм шунда әйтелә ди, менә шушы Аллаһ Тәгалә биргәнен теге үзенең теге дөнья хаҗәтен генә өчен түгел, бәлки Аллаһ Тәгаләнең ризалыгына да китерә торган, Аллаһ Тәгалә риза була торган юлларга, юлларга сарыф ит. Менә ул яңадан да ин күп, ин ачык мисал инде мал мәсьәләсе. Мал мәсьәләсе. Мисал өчен кеше бай, име? Бай кеше елга бер тапкыр нишәргә тиеш? Зәкәтен бирергә тиеш. Ну, әйтик, мисал өчен менә теге 10 миллионнан күпмендер, 100 миллионнан күпмендер. Ярар. Ләкин аятларга карасаң, җәмәгатем аятларга карасаң, аятларда зәкәт турында гына түгел,

Гел менә шушы изгелектә узышканы искә төшерсәң, һәм кирәк чагында Абу Батыр нәрсә? Барсын да китергән, әйме? Әйтмәгән бит барсын да китердем дип. Аллаһ һәм аның Расулын калдырдым ди, өендә дигән. Менә, менә бөтенсен китердем. Омар нәрсә? Син күпме китердең? Мин яртысын китердем. То есть теге расчет белән, әйме? Омар расчет белән бара. Яртысы калсын, әле кем әйтмешли, өйдә ни Хатын бар, балалар бар, ниләр бар. Яртысын әзер бирергә. Ә шунда Умар ибн Хаттаб әйтте бит инде. Мин Абу Бакрны беркайчан аның дәрәҗәсенә барып җитеп җитәрлек дәрәҗә түгел икән. Бу бөтенесен теге бирә. Даже үзенекен биреп бетерде дигән сүз бит. Димәк, рәхәт чагыбызда мусульман кешенең табигый хәле һәм аннан да инде түбәнгә төшәсе түгел, бу түбәнчелек була, хурлык була инде, шөкер итү. Ләкин икенче дәрәҗәсе авырлыкта Аллаһ Тәгаләгә шөкер итү. Ягъни син сөймәгән, бик риза булмаган, күңелең риза булмаган нәрсәгә шөкер итүең бик авыр. Һәм ул теге тагын зуррак бер дәрәҗә инде, икенче дәрәҗә инде. Ул инде монда ачуыңны тотып калуың, әйме? Теге сабырлыкның да өстеннән теге зуррак бер нәрсә бар. Инде менә шушы, я Раббым, син мине күпме муллык белән яшәттең, Мин, әлбәттә, монарга риза булдым. Я Раббым, ха, сынау да килде. Мин дә синең тарафыннан шушы риз... килгән сынауына ризамын. Яни менә шушы әгәр Аллаһ Тәгалә тарафыннан теге менә шушы сынавың килә икән һәм син монарга ризалык белдерә аласың икән, ризасызлык түгел, бәлки ризалык дигән нәрсәгә барып җитә аласың икән, димәк, син авырлыкта да шөкер итүче бәндә булып каласың.

Һәм өченче бер дәрәҗә ул инде яңадан да йөрәккә кагылышлы. Шуның өчен без йөрәк турында еш сөйләшәчәкбез һәм еш әйтеп китәбез. Чөнки без йөрәктәгесе безгә мөһим. Яни тыштан без барсы да Аллаһ Тәгалә каршында, яни кешеләр арасында бәлки Аллаһ Тәгалә каршында түгел, кешеләр арасында бик матур киемләрдә басып торабыз намазларда, бик пөхтә генә күренәбез, Бездән матур исләр килә һәм башкасы. Ләкин безнең эчебездә нәрсә микән? Ягъни безнең йөрәгебез шундый, әйтик, мәсәлән, күркәм исле май чыга микән фәрештәләр сөенерлек итеп? Ягъни фәрештәләр сөенерлек итеп бар мондый бер? Е, югыйсә, анда башка нәрсә кайныймы күңелдә? Шунара күрә теге э, иң югары шөкер итү дәрәҗәсе ул да булса, менә сиңа нигъмәт килгән вакытта, Аллаһ Тәгаләнең бер муллыгы, нигъмәте килгән вакытта, Аны күрүе түгел, менә китерделәр дә, о, әйбәт, Аллаһка шөкер генә түгел. Ә шушы нигъмәт артына Аллаһ Тәгаләне күрү. Бу әйтелә инде теге на чем твой фокус, на чем сфокусировался дигән нәрсә. Ягъни, ягъни иң югары менә шушы шөкер итүнең дәрәҗәсе ул да булса, теге Аллаһ Тәгалә нигъмәтен генә түгел, ә бирүчене, ягъни мунайм, ягъни Аллаһ Тәгаләне бирүчене күрү. Ягъни Аллаһ Тәгалә тарафыннан килгән Аллаһ Тәгалә тарафыннан алынган. Менә шул вакытта ике хәлдә дә ризалык дигән дәрәҗәгә яисә ризалык дигән бер гамәл гыйбадәт барлыкка килә. Э, Мында инде мисал безнең пәйгамбарыбыз Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям. Ибраһим Улы, малае вафат булгач, шуннан нәрсә ди? Йөрәк кайгыра ди, күз яшьләрен, күз яшьләр белән тула ди. Ләкин без Аллаһ Тәгалә риза була торган гына сүзне әйтәбез. Яни йөрәк кайгу булыр мөмкин, бу табигый хәл. Яни йөрәк авырсына. Йөрәккә авыр нәрсә бу, әйме? Теге үз баланы шушындый теге яшь чагында гына югалту. Ләкин нинди генә хәл булуын карамастан, ди нәрсә, ә күз яшьләре дә чыга, күз яше дә тула. Бу инде табигый хәл, бу адәм баласына табигый хәл. Ләкин менә шушыннан артык теге сүз дип әйткән вакытта, ә ул күңелдән чыга торган сүзләр, әйме? Без риза була торган гына сүз әйтәбез. Һәм аңа әйтелә торган сүзләрдән лиллаһи ма аата ва лиллаһи ма ахада. Аллаһ Тәгаләне биргәне, Аллаһ Тәгаләнен дә алганы. Менә ул теге безгә гади мисал белән мисал әйтик мәсәлән, димме? Син машина алып куйдың. Бәлки син машина юк иде. Менә, менә син ха арба булды, димме? Бәлки яна машина алып куйгансың. Бик иске машина белән инде, ха яна машина белән йөри башладың. И Аллаһ сакласын инде. Әйбәтләп кына бер теге авария. Менә дигән бер авария. Менә шуның теге хронологию событий карасаң, менә теге Аллаһ Тәгалә бирде, Аллаһ Тәгалә алды. Менә шулай иттереп кабул итә белүең синең тынычлыкны югалтмас дәрәҗәгә йөрәген йөрәгендә була торган бер гамәл гыйбадәт килеп чыга. Әне, Аллаһ Тәгаләне күрү, Аллаһ Тәгалә бит бирде, Аллаһ Тәгалә алды. Ягъни нигъмәт менә монда булуым белән шөкер итәсеме? Нигъмәт юкка чыгуым белән шөкерен дә китте. Ягъни алай түгел. Менә шушындый бер югары дәрәҗә бар Аллаһ Тәгаләгә шөкер итү. Һәм ул бар нәрсәгә кагыла. Вакай бер булса моны Олы бер әйбер булса мә, ничек кенә булмасын. Бу Аллаһ Тәгалә тарафыннан безнең тәкъдиребездә, тормышыбызда һәрбер кешенең ризыгы билгеләнгән һәм һәрберсенә теге үзен ни белән, вакыты белән, үз җае белән тиешле әйбере ризык килеп җитә. Һәм шушы ризык киселергә дә мөмкин, ризык артуы да, артуы да мөмкин. Һәм ризык Аллаһ Тәгалә тарафыннан артуына сәбәпләр бар. Шәригъ, шәргый сәбәпләр дип әйтәбез, име? Бу инде теге анда уннан артык сәбәпләр бар. Мәсәлән, Аллаһ Тәгалә тарафыннан бирелгән ризык менә артыруына син хәлгә карап артуы мөмкин ризыгы, име? Һәм шулай ук ризыкның киселүе дә адәм баласының хәленә карап. Һәм иң зур нәрсә киселә торган ризыкның бер сәбәбе нәрсә? Нәрсә җәмәгать? Гүнә. Гүнә. Яни Аллаһ Тәгаләне тыңламау, азуың Аллаһ Тәгаләгә теге риза булмый торган нәрсәләргә кереп китү. Һәм нәрсәгә шөкер итик дип әйткән вакытта, яңадан да монда ике өлештән бүлеп, теге условный килештән әйтеп бүлеп куярга була. Яни бөтен әйтеп киткән нәрсәләр бу инде менә шушы әйтик мәсәлән гомуми шөкер итүебез. Яни менә шушы йортларыбызга, теге гаиләләребезгә, балаларыбызга, оныкларыбызга булган теге бәлки сөйгән, яраткан эшенәме дигән сымак һәм башкасы саулык, сәламәтлеккә нинди генә нәрсә булмасын. Ул барсы да әйтик мәсәлән гомуми шөкер. Яни бу инде Күз алдына күренә торган теге, әйтик, мәсәлән, нигъмәтләр. Ләкин аерым бер мусульман кешегә шөкер итә итәргә тиешле бер нәрсә бар. Иң олысы инде ул иман. Менә иман дигән нәрсә бар, иман. Иман Аллаһ Тәгалә һәрбер кешегә бирми бит. Ул теге муллык, байлык дип әйтәбез. Байлыкны Аллаһ Тәгалә хәтта иман булмаган кешегә дә бирә. Бирәме, юкмы? Э, бая гына теге чагыштырмача, бәлки теге э, мусульман булмаган, иманда булмаган, э, мәчеткә йөрмәгән, андый кешеләр теге байлыклары бәлки тагында. Ягъни Аллаһ Тәгалә безнең иман китерүебезгә күрә теге байлыкны арттыра дигән сүз түгел. Чөнки байлык Аллаһ Тәгалә яраткан һәм яратмаган да бәндәсенә бирә. Ләкин иманны Аллаһ Тәгалә нәрсә? Үзенең яраткан бәндәсенә бирә. Һәм моны саклавы син өстендә иң зур теге вазифа, иң зур ваҗиб, иң зур фарыз дип әйтергә мөмкин без. Иң зур нәрсә. Үзеңнең исламыңны саклавың, Аллаһ Тәгаләне бар дип тануың, бер дип тануың, әйме? Бу туры юлда булуың, шунара күрә дә шушы ук Фатиха сүрәсенә кайтсак, иһдинас сиротал мустаким, ул юкка гына без аны әйтмибез. Юкка гына теге һәрбер намазда, һәрбер рекаатта безне туры юлдан алып бар. Иһдина сиратал мустакыйм дип инде. Ягъни нинди генә булмасын, Аллаһ Тәгалә бирә торган дөнья нигъмәтләре, ул бер көн нишләр? Бетәр. Я нигъмәте бетә, я нәрсә? Я синең вакытың бетә. Әй, син йортың бар я, Аллам сакласын, йортың янды, нигъмәтең бетте. Аллаһ Тәгалә менә шушы дөнья биргән нигъмәте вакытлыча. Ә син йортың бар, ләкин шушы йортта яшәргә Аллаһ Тәгалә җан бирмәс, бирмәде, Аллаһ Тәгаләгә кайттың, вафат булдың. Ягъни син шушы төзегән өең башкаларга калды. Ягъни син бу нигъмәтне вакытлыча гына кулландың. Менә бөтен нәрсәгә менә шунларга чагыштырып теге мисал китерергә була инде. Нинди генә нигъмәт булмасын, дөньяви нигъмәтеме, ул менә шушы нәрсә Дөнья бетү белән синең дөньяң бетәме, яисә ахирәт башланамы, я кыямәт көне башланамы, шуның белән теге дөнья нигъмәтләре тәмамлана, бетте. Син алар, син алар өчен җавап бирәчәксең. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Сумма ла тусалунна яума идин анин наим". Аннары сез әлбәттә яңадан да өч тапкыр ныгытылган бер фигыль килгән дә шушы аятта. Әлбәттә, һичшиксез Теге, несомненно, дип, ал белән шушы бирелгән нигъмәтләр хакында соралачаксыз, ди. Соралачаксыз. Хәм кыямәт көне күчә торган, кыямәт көнендә кала торган ул нәрсә? Ахирәт нигъмәтләре, ул да иман, ислам, син изгелектә булуың, күпме син үзенә өлгерден Изгелек белән кәсеп итәргә әҗер-савабын, күпме син менә шушы туры юлда тырыштың, күпме син Коръән ятладың, менә шул калачак. Менә шуны белән син Аллаһ Тәгалә каршында кыямәт көндә адәм буласың, кеше буласың. Бездә шундый бер әйтем бар, бар бит инде. Менә шуның белән кеше булды дип инде. Теге кеше мәсәлән теге гади гына авылда укыган, Ләкин акыл зирәклеге булуы белән университетны бетергән, бик теге зур дәрәҗәләргә ирешкән, бер профессор университет булгачна без әйтәбез, менә кеше булды бу. Менә күп мукан, тырышкан кеше булды бит. Теге кеше булды дип инде, ягъни югары дәрәҗәләргә я түрә булды, я теге кемдер булды, бик теге оста, ниме дигән сыман. Ләкин Аллаһ Тәгалә каршында кыямәт көнендә кешем булыр өчен име? Менә Адәм дип инсан булыр өчен име? Теге хайван дәрәҗәсендә син каралмас өчен, синең иман белән ислам сорала. Ихсан сорала синнән. Шуның белән Аллаһ Тәгалә каршында син нәрсә? Хисапка тотыласың һәм шуның белән җәннәтле булачаксың. Югыйсә, теге имансыз бәндәләр инде бик зур хәсрәткә төшәчәкләр. Шуна шунара күрә дә инде шөкер итүне, нәрсәгә без шөкер итәбез? Әй, күренә торган Аллаһ Тәгалә бирә торган нигъмәтләргә әлбәттә. Ләкин алар барсы да теге үзенең бер вакыты бар, вакытлыча теге килеп китүе дә мөмкин, ниме? Безне сынап тору өчен. Ул аны турында әйтеп киттек. Яни адәм баласына теге Аллаһ Тәгалә менә сынап тору өчен вакытлыча бирергә мөмкин. Менә вакытлыча бирде. Бар иде, юк хәзер. Менә теге юк юк иде, менә бер бар булды, юк адан юкка чыкты. Ә бит без алай уйламыйбыз бит. Гел булыр дип сымагыймы? Гел булыр. Ковид башлангач теге гречка белән. Онны инде нишләттеләр генә, әйме? Кеше базарга төшә, юк малай, он да юк, гречка да юк, шикәр дә юк. Бөтенесе тотырдылар. Кайта, кайта дип инде кеше куркуга кала башлады. Менә Аллаһ Тәгалә Теге ничек безне ул бит теге ни генә мизгел генә менә шулай бер нокта белән генә сынату, эм нокта, нокта менә. Теге бер Аллаһның рәхмәте. Һәм ше э, муллык, байлык, рәхәт чагыбызда шөкер итүе, авырлык, сыналган чакта сабыр итүең бу тәкъвалыкның күрсәткече яисә тәкъвалыкның нәк үзе. Шунара күрә бер хадис искә төшерергә мөмкин без. Адәм баласы кем була карамасын? Эй кешеләр ди. Дөслектә Раббыбыз бердер. Һәм Адәм яни сезнең атагыз бердер. Һәм гарәпкә күрә гарәп булмаганның өстенлеге юк. Һәм гарәп булмаган, гарәп өстендә дә бер өстенлеге юк. Ак тәнлеме син, кара тәнлеме, кызыл тәнлеме анда бер хадисендә киләме? Бер-берсенә өстенлеге юк. Ягъни сез берегез дә Аллаһ Тәгалә каршында барыгыз да бер тигез. Сез кешеләр. Ләкин Аллаһ Тәгалә каршында дәрәҗә алуыгыз тәкъвалыкта. Дәрәҗәле булуыгыз тәкъвалык белән, тәкъвалык белән санала Аллаһ Тәгалә каршында. Ягъни без ни хәтле теге бай булсак та, ни хәтле теге түрә булсак та, ни хәтле теге профессор яисә мәсәлән инде укыган менә шундый зур-зур кешеләр булсак та, Аллаһ Тәгалә каршында бу кешеләр арасында булган дәрәҗә, Аллаһ Тәгалә каршында булган дәрәҗә башка. Тәкъвалык белән, ягъни Аллаһ Тәгаләдән куркып, Аллаһ Тәгаләгә якыну, якын, якын булу белән, якын булу белән. Инна акрамакум индаллаһи аткакум, Аллаһ Тәгалә әйтте Коръән Кәримдә. Аяты башы, дөреслектә без, эй кешеләр, халыклар, кабиләләр итеп яраттык, име? Без төрле төстә, төрле телләрдә сөйләшәбез, төрле җирлекләрдә яшибез. Төрле милләтләр белән, әйме? Һәм теге бер милләт бу милләттән яхшырак я бу, әйтик, мәсәлән, бу моннан өстенрәк дип Аллаһ Тәгалә әйтә, юк ди. Инна акрамакум, сезнең Аллаһ Тәгалә каршында иң хөрмәткә лаеклы булган атқакум, иң тәкъвалы булганыгыз ди. Яни, мисал Мисал өчен, ниме? Җәмәгать кайбер вакыт бу мәсьәләдә без э, ялгышып китәбез. Чөнки милләтчелек дигән нәрсә һәрбер кешенең күңелендә бар. Һәм э, кайбер вакыт ул безнең белән теге русча әйтмешә играть злую шутку. Әйме? Менә бер җирлектә, бер мәчеттә мәсәлән, бер милләт халкы җыелсынмы, намаз укыймы? Башка бер милләт халкы керсен, безгәме теге мисал өчен бер Кап-кара бер җегет керсә намаз укырга, әме? Берәр авылда. Бүтін нең карап, нинди нәрсә бу, нинди кеше килгән бу, нәрсә дип инде теге аптырап. Яры теге сәер кеше, анда кешеләрне бик еш күргәнебез юк, әме? Ләкин мәсәлән, теге без аңламый торган, әллә нәрсә сөйләшә бу, әллә нәрсә дип без. Без татарча сөйләшмибез. Татарча сөйләшү кирәк түгел бит, бу татар түгел бит ул. Теге менә шундый нәрсәләрдә кайбер вакыт теге ялгыш теге э, сүзләребез я реакция булырга мөмкин. Ул ин теге тигездәй безне менә шушы теге тигезли торган нәрсә ул теге гомрәгә барып харам мәчетендә намаз уку. Менә намазга басасың да, менә кай урын бар, бу намазга бастың да, янында анын Бер милләт тора, сул яктан икенче бер милләт кешесе тора, монда тагын бер кеше, тагын кем, монда тагын. И Аллаһ Тәгалә каршында барыбыз да нәрсә? Тигез. Без Аллаһ Тәгалә куллары намаз укырга килдек, әйме? Барыбыз да теге. Менә шуның белән теге төрле телләрдә Аллаһ Тәгалә барса да дога кылып, ялварып тора. Димәк, теге монда милләт дип тинтәс түгел. Мин аны теге мисал итеп китерәм, бәлки ди Африкага барсам шулай аппак кешегә теге кешеләр тоже карап торап белми, ух, нинди бу нәрсә булып чыкты. Бар андый нәрсәләр инде. Ләкин теге э, нидер үзеңне югары чыгаруың теге нидер теге манерасында яисә теге поведениедә или фигыльдә или теге теге ну мисал өчен теге менә бу кеше безнең кеше түгел әйдә син беренче сафка басма әле бар бар Бар әле артка, бар. Тегендә бас син, әйме? Син урынын тегендә. Менә шулай иттереп теге кылануыбыз ялгыш нәрсә инде. Шөкер итүнең э, мәгънәләре, ягъни яисә төрлеләре бик күп. Мисал өчен, инде Аллаһ Тәгаләгә күпме шөкер итсәк тә, шөкеребез җитәрлек түгел дип күңелдә шундый аннау булу, бу да шөкернең бер төре. Аллаһ Тәгаләгә син шөкер итүен дә, бу да Аллаһ Тәгаләне бер нигъмәт тануын да, бу да шөкер. Ничек итеп? Менә син шөкер итүең нәрсәдән килеп чыккан соң? Каян килеп чыкты ул? Яни шулай ук Аллаһ Тәгалә җайлатырмаса, син шөкер итүче бәндә була алмыйсыңмы? Шуның өчен пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям намаз беткәннән соң, намаз ахырындамы, ничек дога кылды? Аллаһумма

Һәм монарга әйдәгез без тукталып калыйк әле. Нәрсәдә? Менә китап ачтым мени. Бу инде безнең үй эше була. Үй эшен эшләгәнегез бармы? Мәктәп заманында. Яра. Өйгә кайтып имә, тулайм рәвештә шул Коръән тәфсирен Анда татарчасы, мурычасы ачып има. Нәмл сүрәсе, ягъни Кырмыска дигән исемле сүрә бар. Куран Кәримдә Нәмл сүрәсе 18-нче, 19-нчы аят. Менә Кырмыска ни өчен аталган ул? Чөнки анда Кырмыска белән бәйле бер вакыйга бар. Шулай бит? Сулейман алейхиссалам үзенең гаскәре белән Узып бара бер җирдән име, шушы җирдә, теге шушы далада дип әйтик, шушы җирлектә кырмыскалар яши икән. Сулейман алейхиссәламгә шуңа хәтле Аллаһ Тәгалә мугъҗизалы нигъмәт биргән, шушы хайваннарның, кошларның, хәтта менә шушындый бөҗәкләрнең телен анлый торган булган. Һәм теге инде э, кырмыска әйтә бит инде, эй кырмыскалар ди, өенә качыгыз ди. Сезне Сулейман хаманын гаскәре сизмәстән тапап теге тапап таптап китмәсеннәр ди. Тапап теге сизмичә тапап китмәсеннәр. Сулейман алейхиссәламны ишетте бит. Ишетте. Аннары нәрсә? Анлады, име? Хәм нәрсә әйт? Хәм шуннан теге елмаеп көлеп җибәрде. Хәм аннары бер дога кылды. Менә шушы дога безгә дә, ягъни Коръән Кәримдә теге Раббана догалардан бер догасы булып име, әйтүе кирәк, өйрәнүе кирәк.

Вә галә вәлидәйе. Һәм син биргән нигъмәтләр әти-әнисенә дә бирелгән нигъмәтләренә шөкер итәргә ярдәм ит. Вә ан а'мәлә салих. Бу беренче, ягъни шөкер итүгә, я Раббым, ярдәм бир, беренчесе. Икенчесе, вә ан а'мәлә салихан тарда. Ягъни шөкер итүеннән килеп чыга торган мәсьәлә, ягъни шөкер итүнең бер өлеше дип әйтәбез. Һәм миңа ярдәм ит изге гамәл кылырга, син риза була торган. Яни бу доганы айрым рәвештә бер ачыклап теге карап чыгарабыз. Син риза булып аны изге гамәлне кылырга. Яни Аллаһ Тәгалә изге гамәлеңне тыштан кылырга була, Аллаһ Тәгалә ризамы юкмы дигән зур вопрос кала бит. Яни тыштан син намаз укыйсың. Әйе. Тыштан син садака бирәсең. Әй ул менә тыштан караган, тыштан караган чакта, күзлегенә караган чакта, әйме? Бу изгелек дип санала. Син малым була торып, менә авыр кешегә, авыр хәлдә булган кешегә менә акчаны бирдең, җибәрдең. Тыштан караган нәрсә бу дип әйтәбез. Садака бирде, ярдәм иттеме? Кеше намаз менә басты, мәчеттә теге намаз укый, күренә бит инде. Кыямда нәрсәдер укый, бу ягъни тыштан бу изге гамәл, ләкин Аллаһ Тәгалә ризамы юкмы? Чөнки син аны ике шартын булдырмастан изге гамәлең кабул булмас. Яни берсе Аллаһ ризалыгы өчен, яни син бөтен гамәлеңне Аллаһ өчен эшлисен. Кемгәдер күрсәтеп, я кемдер өчен эшләмисен. Һәм икенче пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи өйрәткән рәвештә шушы сөннәт нигезендә булуы кирәк. Шулай булгач, Сулейман алейхиссалам дугасы теге бик төгәл. Һәм Аллаһ Тәгалә безне өйрәтәме? Һәм өченчесе ва адхилни би рахматика фи ибадика салихин. Һәм үзен рәхмәтем белән, я Раббым, изге бәндәләр рәтеннән керт мине. Яни кыямәт көндә изгеләрдән, изгелек кылучылар булдылар болар, салих дип, төзек булган бәндәләрдән бу рәтләреннән булырга насыйп ит дип. Нәк шундый, бу Намл сүрәсе 18-нче һәм 19-нчы аят. Нәк шундый рәвештә бер дога бар, һәм ул Кур'ан Кәримдә инде хәзер әйтәбез. 40 яшенә җиткән кешенең догасы Аллаһ Тәгалә зикер итә безгә.

Пәйгамбәр өченче нәрсәне сорый, Изге бәндәләр рәтеннән булырга насыйп ит, я Раббым, алардан булырга насыйп, үзе рәхмәтең белән насыйп ит. Ләкин Аллаһ Тәгалә өйрәтә, 40 яшенә җиткән кешенең догасы өченчесе ва аслих ли фи зуррияти. Минем булган буым, мин булган балаларымны

Менә шушы дога безгә ятларга кирәк. Шөкер итү, Аллаһ Тәгалә ярдәм сорала икән монда. Изге гамәлдә, изге гамәл кылыр өчен, Аллаһ Тәгалә риза була торган гамәл кылыр өчен шулай ярдәм сорала. Хәм сорала, я Раббым, булган минем шушы нәселемне, булган балаларымны һәм киләчәк менә шушы оныкларым дип әйтик, я Раббым, ва аслих ли фи зуррияти. Я Раббым, төзек булсалар иде. Яни изге юлда булсалар, мусульманнар булсалар ди. Һәм дүртенчесе, бишенчесе инде Аллаһ Тәгалә каршында үзен гөнаһысын танып, я Раббым, гөнаһлардан, гөнаһтан арындым, гөнаһымнан туктадым, тәүба кылдым, үкендем һәм мин мусульманнардан, һәм сиңа буйсындым, я Раббым. Дүртенчесе һәм бишенчесе Аллаһ Тәгаләнең Раббың икәнен тануың. Шуны белән чагылдылар. Яни менә шушы икенче теге, әйтик, мәсәлән, монда бит бер мисал өчен берничә күрсәтелгән теге шөкер итүнең мәгънәләре. Менә шул бер мәгънә ул да булса, яни шөкер итүең дә бу да Аллаһ Тәгаләнең бер нигъмәте икән. Өченчесе Аллаһ Тәгалә нигъмәтен биреп тора. Син гөнаһ кыласың, Аллаһ Тәгалә нигъмәтен биреп тора. Аллаһу акбар. Менә шушында бит инде оят дигән нәрсә уянуын, ул да шөкернен бер өлеше, бер мәгънәсе икән. Яни син анлыйсын, син гөнаһың бар. Һәм Аллаһ Тәгалә шушы гөнаһысына күрә әле шушы биргән нигъмәтен муллыкны кисми. Аллаһның рәхмәте белән. Юк исә киселергә бер секунд эчендә хакы бар. Яни киселергә. Чөнки син хаклы түгел шушы нигъмәткә, әгәр аны гөнаһка чумдырып, гөнаһлы нәрсәләрдә кулланасың. Менә дүртенчесе, Аллаһ Тәгалә каршында теге түбәнчелек күрсәтүең. Бу да шөкернең бер өлеше, бер мәгънәсе. Һәм Аллаһ Тәгалә каршында бишенчесе мат матур әңгәмә кору яисә Аллаһ Тәгаләгә карата хәмид сәнәләр әйтүең, зарлануың түгел. Һәм алтынчысы, хәтта-нәрсә Аллаһ Тәгаләгә карата шөкер итүең, кешеләргә рәхмәтең белдерүең дә бу Аллаһ Тәгаләгә шөкер итүенә керә икән. Без әле аны карап чыгабыз. Шуның белән без әлегә шөкер итүне бүгенге дәресебезне тәмамлыйбыз. Ва саллаллаһу аля нәбина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аҗмаин. Һәм шөкер итүне әле киләчәк дәресләребездә, киләчәк дәресебездә дәвам итәрбез. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ.